Ә безнең 167 бала беренче, дүртенче классларда, калган укучылар инде бишенче, унберенче сыйныфларда белем алалар. 2011 елдан бирле гимназия үзенең миссиясенә тугрылык кагып хезмәт итә, егерме беренче гасыр зыялыларын тәрбияли, милләткә кирәкле шәхесләрне үстереп бирү максатын куябыз инде. Әлбәттә инде, укучыларда иң элек уңышка омтылыш уяту максаты тора безнең өстә.

Алар бүгенгесе көндә дә ул укытучылар укыталар. Алар арасында яшь укытучыларыбыз да бар. Менә нидә 50 яшьләр дә тулмаган, уже безнең халык укытучыларыбыз бар, 40 ничә яшьлек менә. Шул максаттан чыгыйм, әлбәттә, ул алдынгы укытучылар, әйдәп баручы укытучылар белән бергә яшь укытучылар да килеп керә. Гимназияне үзебезнең үзебезне укып бетергән балалар бүген инде укытучы булып кайталар. Менә алар бүгенгесе көндә бездә дүртәү хезмәт куялар. Икесе математика укытучысы. Әкренләп кереп китәләр, алар шөкершләп баралар. Татар теле укытучысы без дә кайт үзебезнеке, без татар телен тирән дим бирәбез башка җирләр мәктәпләргә караганда. Чөнки без татар телендә белем бирүче мәгариф оешмаларының берсе булып торабыз республикада. Шактый гына фәннәр татар телендә укытабыз. Ул инде татарча бүгенге көндә милли телдә белем бирү китаплар алу үзегез дә беләсез, бик кыенлык Тудыра инде ул республика эчендә, но инде шуннан чыгып та инде без полилингваль мәктәпләр системасына кергәннән соң безгә татар телендә, рус телендә, инглиз телендә китаплар белән тәэмин ителдек без тулаем. Ә башлангыч ягына килгәндә инде барыбер теге татар телендә китаплар переводной китаплар турында сүз бара. Кайбер кыенлыклар барыбер килеп чыга башлангыч ягында. Сезнең якта да шайдыр инде ул, сезнең республикада да. Ул инде окружающий мирны ансат та әйләнә тирә мохитне барыбер татар телендә үзебез теләгән авторны үзебезнең линейканы табу авыр. Шул инде ул фәннәрне без татарча бирәбез барыбер ул ни балаларга бит инде онлайн дәрес ниләр электрон формат дәресләр лекләр белән кулланырга киңәш ителгән ул нидән дә чыгабыз инде. Э, ну, э, кәгазь китап дип әйтәбез инде, менә китап, э, татар телендә китап, һәрбер балага да җитәрлек бар инде. Рус телендә китап белән ансыз проблема юк, бит, үзегез дә беләсез, алар, не, ул, алар да бар. Безгә инде менә балалар чит регионнардан килеп керә, татарча белмәгән балалар, ул балаларга без ике төрле китап бирәбез. Алар да татарча, учебник та бар, һәм рус телендә учебник та бар. Бала баштан сентябрьнең беренче атналарында шул укытучы белән индивидуаль утырып рус телендә китап белән эшләсә дә, ул инде әкренләп, менә декабрь аена ул уже өлгереп, шул татар телендә китап белән белем алу ниенә кереп китә инде. Ә болай килгән 5-нче, 11-нче сыйныфлар инде отбор белән алына. Отбор безнең май азагында башлана. Һәм ни бала туплануына карап инде класста 14 бала, ул инде безнең август башларында хәтле барырга да мөмкин инде. Ну узган ел без бала саны артты, 167 бала белән теге мәктәпне без бетергән идек. Без монда инде тагын шуның хәтле артып килеп кердек. Анда инде төрле без менә гимназиягә баланы алганда элекке электә инде менә хәзер быелдан да шулай кереп китәбез. Бала инде берничә ступеньгә язылды. Баштан белем бирү ягын, аннары үзебезнең безнең лагерь бар. Безнең регион ара лагерь үтәбез дә. Безгә Башкортстаннан да һәр ел күп балалар килә, ул безнең беренче, икенче смена. Без аны үзебез үткәрәбез. Ул безнең үзебезнең беренче интернат шушы базада. Беренче ступенькасы баланың белем бирү булса, икенчесе аның менә тәрбиялек ягын без баланың лагерьда карыйбыз. Бала иногда үзегез дә беләсез, инде бик башлы бала, ләкин тәртип ягы нинди икәнен без аны килеп кергәч уку барышында гына беләбез. Ә инде без инде һәр менә лагерь системасында эшләгән өчен без үзебезгә нинди бала киләсен инде сентябрь башында белеп торабыз һәр бала турында. Быел инде алар үсә, өч, бишенче класс ачу, ике үземнекеләр, башлангыч мәктәптән ике класс менсәп һәм бер класс инде мин отбор белән җыярга өметләнеп торам, сораучылар күп, бүген утырганда да язучылар күп, кайчан, ничек килеп белеп китүчеләр дә күп, әти-әниләрнең, килгән һәрбер әтине, әти-әнине беркайчан да борытмыйбыз, килеп, күрсәтеп, аңлатып чыгарып җибәрәбез инде һәм аларны отборга үзебездә көтеп калабыз. Ә белем бирү системасының бит әле тагын бер икенче үзенчәлеге дә бар, ул көннең икенче ягы. Менә бу дәресләр беткәннән соң бездә тормыш әле башлана гына. Ә беренче көннең беренче яртысы ул стандарт буенча дәрес бирү. Көннең икенче яртысында менә балаларны төрле яклардан ачу, сәнгать ягы да, спорт ягы да, менә бу проектлар ягы да, баланың шәхси үстерелеше дә, менә барысы да көннең икенче яртысында эшләнелә. Аны инде аңлаган әти-әни аңлый, аңлаган бала да аңлый. Бездә инде шул аунаган балалар, аунаган әти-әниләр балаларлыкта инде. Әгәр дә инде бала дәресен бетереп кенә кайтып китә икән, ул бала барыбер студент булганнан соң да аңа уку авыр. Ә менә бездән бетереп чыгып киткән балалар инде, балалардан сорыйбыз бит инде, зур-зур вузларга барып керәләр. Балалар уку авырмы? Юк. Ник, ни, зарланалар бит башка балалар. Без дә бит гимназиядә өйрәндек бит инде укырга, диләр. Шуның өчен менә сәгать дүрткә хәтле бала утыра дигәнгә инде без бер дә аптырамыйбыз. не бала белән бергә укытучы да утыра бит бала үзе генә утырмый мәктәптә аның белән кемдер шөгыльләнә кемдер эшли һәм инде бу максаттан инде ул уже үзенең нәтиҗәләрен бирә ул олимпиадада күрсәтә инде узган ел безнең олимпиаданың бөтен урыннарын алганда без җитмешенче урын идек Аның республика, регион этабы 64 е, быел менә шушы вакытка инде безнең 68 урын бирелде бөтенләй. Бу ни хәл бит әле безнең татар теленнән һәм әдәбиятыннан регионара международный олимпиада, рус теле һәм рус әдәбиятыннан международный олимпиада һәм безнең фән олимпиадаларын йомгаклау этабы Россия этабы бетмәде. Безнең анда да катнашучы укучыларыбыз бар. Алар хәзер әзерлекләрен алып баралар, менә анда да алар урыннар көтәбез инде. Ну, без бу елны башка еллардан үзенчәлекле инде, без менә бер фәндә төшеп калмады дисәк тә була. Без менә нинди фәнгә бала барса да, безне элек кайбер фәннәрне күп иттереп алды, алай төшеп калган фәннәр була торган иде. Бу ел андый фәннәр, безнең төшеп калган фәннәр бер бер генә фән булды. Киләсе елдан инде менә шул фәннән дә безнең балаларны Әзерләү максаты инде бу ел уже уже хәзердән башладык. Но минем олимпиадага әзерлек ул ел дәвамында бара, ул беркайчан да туктап тормый, ул безнең дүшәмбе көнне э, основной дәресләр беткәннән соң олимпиадага укучылар кереп китә. Олимпиадага кермәгән балалар менә бу регион республикада алмаган, ул бит инде андый балалар шактый. Ул балалар безнең проект эшчәнлегенә кереп китә. Алар проект эшчәнлегендә эшли. Менә шул не среда көнне әйттек, среда көнне мастер-класслар дидек. Укытучылар основном менә шул кемнәрнең балалар олимпиадада урын алды, алар дача әзерлекләрен киләсе елга алып баралар. Менә анда кермәгән балалар мастер-классларда катнаша. Без үзебез саннар барыбыз да шунда чыга, тәрбиячеләр барыбыз да шунда була. Балаларны карап-барлап торырга менә барыбыз да шунда уже бер нигә юнәлешкә кушылабыз. Һәм инде төп күрсәткечләрнең берсе ул бит инде егет. Елгы күрсәткечләре, ул безнең үсештә, унберенче елдан бирле алганда, безнең инде узган ел 100 баллга эшләгән укучыбыз да булды, ул безнең рус теле, хотя без татар телендә белем бирсәк тә, бары рус теленнән безнең күрсәткечләребез югары, узган ел безнең уртача балл 85 иде, быел инде без алабыз 89 ны куябыз. Рус теленнән һәм математика профиль, без математика профильле мәктәп булмасак та, узган ел ул минем 72 иде, быел без аны тоже өстендә куябыз, югары балаларга. Не, информатика, менә балалар минем әйтеп киттеләр, информатикага кызыксыну юк дим, но не, районның инде иң әйбәт информатика укытучысы да, Иң әйбәт информатика укытучысы да бездә. Һәм ул менә көнме, төнме, минем бит инде мәктәптә барып, не профильләр аны хәтле түгел, аны 16 сәгать информатика дәресе. Мин аны педагог дип образование белән тутырып бетерәм. Ул иртән килеп керә, ул укытучы, ул төнгә хәтле менә шул балалар белән. Ул кичке сәгать 8 була, ул өенә кайтып киткәндә, ул Өч әти, өч балалы әти кеше, әле кечкенәсе сабыйлары туса гына да, ну барыбер менә без, бездә барыбер укытучылар гел Хәзер хәзер хәзер мин сезгә төгәл барсын да.

Но узган елдан уже массовый бирә башладылар математика профильне. Аңа хәтле бит әле бар 4 бала, 5 бала бирәтергә не. Узган ел менә массовый бирделәр инде аны. Им безнең общественный җәмгыять белеменнән 21 бала бетереп чыга икән, аның 18-е җәмгыять белемен бирә. Барыбер тоже иң күп биреләтергән фәннәр. Менә тарих укытучысы, сез аны монда да күрдегез, презентация вакытында да ул бик үз фәнен бик ярата торган җегет. Рәүф Хөрмәтуллин тоже үз фәне буенча утыра торган җегет. Ул төрле сборлар ясый, балалар белән погружениелар ясый. Иртәнге сәгать 8-дән тотынып, кичке 9-га хәтле ул балалар белән эшли. Ул атналар буе да утырырга может, айлар буе да утырырга может. Менә безнең гимназиядә шул үз фәнен яратучы балалар эшли инде. Елдан-ел барыбер 90-нан югары балл җыючы укучыларыбыз да арта. Менә узган ел инде игезәкләр Берсе 100 балл җыйса, икенчесе 98 балл җыйды аның рус теленнән. Һәм моңа хәтле безнең химия фәненнән дә 100 баллга биргән укучыбыз бар иде. Менә чыгарылыш темасы укучылары барысы да югары уку йортларына бюджет урыннарына кереп бетеп баралар. Берсенең дә әле бүгенгесе көндә менә гимназияне бетергән укучыларның Ә платный не түләү укыган вузларда укырга кергәннәр юк, барысы да не бюджет урыннарына керәләр. Бүгенгесе көндә 65 өстәмә белем бирү программасы эшли. Алар нең күбесе авторлык программалары. Мин сезгә әйтеп киттем инде, моның һәрбер юнәлеш укытучыга бәйле. Әгәр дә менә ул юнәлеш буенча укытучы бар икән, шул юнәлеш буенча нене өстәмә белем бирү юнәлешен ачып була инде. Монда әлбәттә телләр дә бар, IT юнәлеш тә бар. Ә шәхси үсешләр дә бар. Шулай ук олимпиада клубы да шәп шәп килә һәм төрле төрле проектларга да юнәлдерелгән. Балаларның проектлары монда бу декабрь аенда ясалынган проектлар юнәлеше хәзер инде дөнья тагын үсте. Бүген дә күрдегез балалар нинди проектлар буенча эшләгәннәрен. Алар киңәйтелә бара һәм алар балалар өчен кызыклы була бара. Башка вакытта елларны әле без балаларны барыбер проектка үзебез юнәлдерәйбез. Һәр балалар үзләре үзләре тотып эшли проектны һәм шуңардан тәмен табалар. Менә мастер-класслардан да үзегез күрдегез. Әле без иң кечкенәләрне куйдык, бишенче классларны. Алар инде шул проектларның тәмен табып, менә үзләре ясаган әйберне, алар бит аны сакланып бизнеска алып чыгачак. Менә бу IT-юнәлештә эшләгән егетләр аларга сайт эшләргә булышачаклар. Алар инде менә уже әзер самозанятый балалар. Кайсыдыр сабын ясый, кайсыдыр кәрзин ясый, кәрзингә сабынны куйдың да, бөтердең дә, кемгәдер бүләк итеп бирдең, монда бит инде әзер уже, әзер юнәлешләр бара. Шулай ук әти-әниләр белән эшчәнлек тә бара, ул беркайчан да туктап тормый. Менә монда утыручы әти-әниләр бар, менә Ләйсә Фуатовның үзенең ике кызы да, улы да безнең мәктәптә укый. Әти-әниләр белән күп эшләрне бергә эшлибез, әйттек бит инде. Менә бу сыер шикиясенә ул тотынып, ул җыелышларны гына әйтеп тормыйм без инде, төрле тренинглар, төрле чаралар, Нәүрүз бәйрәмнәре, Сабан туйлар, күп-күп-күп чараларны әти-әниләр белән бергә оештырабыз. Алар әти-әниләр белән бергә эшләгәндә генә уртак тел табып, бергә эшләп була. Әгәр дә алардан читләшсәк, алар бездән проблема эзли башлаячак. Э, без алар белән проблема баш яшәбез, без болай бергә булганнан соң менә гел бергә яшибез инде. Безнең әле 20 апрель көне спектакль куясыбыз бар гимназиянең. Безнең үзебезнең татар теле укытучысы ул э, пьесалар яза, узган ел аның премьерасы булды, ул халык укытучысы Ләйсән Галиевна. Менә хәзер без көннең э, бөтен эшләр беткәннән соң, сәгать беткәннән соң безнең мәктәптә репетицияләр тотына. Монда әти-әниләр дә катнаша, укытучылар да катнаша. Катнашмаган бер генә кеше дә юк. Кемдер роль уйнамый икән, ул декорация ясый, ул кием тегә, ул ул тагын ниндидер әйбер эзли. Менә һәрбер кешегә нинди дә булса барыбер өлеш бирелгән. Кемдер мелочь булса да эшләр, эзләргә тиеш була. Вай, га шулай эшләмәсәк, коллектив бергә туплана алмый. Коллективны саны тагын бергә туплау, бергә эшләтү кирәк. Шул әти-әниләр белән менә мәктәпне төзеп кергәндә дә, без мәктәпнең эчендә үзебез берәебез дә эшләмәдек, ну мәктәпнең менә территориясен җыелган да, ниткән дә, һәрбер бала үзенең әти-әнисе белән килеп, менә һәрвакытта бергә эшләдек, кич белән бу эштән соңгы вакытлар инде. Бездә бит әле быел августовка да үтте, безнең ни, анда әзерлекләрдә дә әти-әниләр инде менә гел башлап, репетицияләрдә дә, ниләрдә дә гел булышып, ашап йөрүчеләр булдылар. Камышлар кайтып китә ясәм килә инде менә унике регионнан соңгы биш елда 1410 бала безнең лагерьда ял итте. Без монда үзебезнең беренче сменада, әлбәттә, үзебезнең балалар да күп кушабыз регион балалары белән. Монда телләргә өйрә, телгә өйрәтү бара, монда олимпиадага өйрәтү бара, монда быелдан менә экспедицияләр кертәбез алар үзенә. Менә инде минем тоже хыялларым бар, Рәми Гарипов исемендәге гимназия белән бергә шәхси итеп Бергә ниндидер экспедицияләргә без беләбез Башкириянең тарихы да бик бай икәнен, аның табигате дә үзенчәлекле икәнен бездән шул бергә өйрәнеп, менә биология ягыннан, фольклор ягыннан бергә уртак проектлар эшләсәк, бик отышлы булыр иде балалар өчен дә. Сез дә үз халкыгызга хезмәт итәсез, без дә үз халкыбызга хезмәт итәбез, без тугандаш халыклар, без һәрвакытта бердәм булсак кына зур нәтиҗәләргә ирешәчәк, алачакбыз.